א גוט מארגן, איך בין הלל ליכטנשטיין, א תושב דא אין קאסא גראנדע אריזאנע. לאמיך ענטפערן, אדער אינסטעד פון ענטפערן לאמיר לאמיר דערציילן אביסל וועגן וואס ס'גייט דא פאר אין די מוסד. עז יו אלל קען סי, די זון שיינט אין מיין פעיס, א ביוטיפול, אה, יעצט קען עס די קעמרע זען, א ביוטיפול בלויע הימל אפדעט. קנאי נאר קנאי ס'א געשמאקע וועטער ס'איז שוין באלד הונדערט דעגרי און ס'איז ממש א געשמאק צו זיצן אין די בעק יארד. ריגארדינג די מוסד לאמיר רעדן פון ביידע סיי די גוד און סיי די בעד יעט לאמיר עס האלטן קורץ. די גוד פון די מוסד איז יא ברוך השם אונז האמיר א פאנקשענעל מוסד און מ'זעט די פראגרעס פון די מוסד אויף א וועג מאנט ביי מאנט און אפשר אפילו וויק ביי וויק ווי ס'איז אפשר נישט קיין שיינע ווארט צו נוצן ווי די מוסד איז איוואלווד, רעדער לאמיר נוצן די ווארט דעוועלאפ, די מוסד דעוועלאפט זיך אינטו א מער און מער פאנקשענעל און א שענערע פלאץ, און וואס איך מיין צו זאגן מיט א פאנקשענעל מוסד איז אונז האבן מלמדים. זומער טיטשערס, טיטשערס האבן אונז פאר מער עידזשעס, מלמדים האט מען נאכנישט פאר אלע עידזשעס, אויב די ווילסט קומען דא וואוינען, אדער די ווילסט קומען אויפן זומער דא, אדער אויפן ווינטער וואטעווער איט איז, עסק יור קוועשען לייק ווער געוואר וואס וואס ס'איז קארענטלי עוועילעבל, זיי האבן זייער געטרייע מלמדים, כ'קען נישט די טיטשערס פערסענעלי, אבער די מלמדים קען איך, זייער געטרייע מלמדים. געשמאקע מלמדים, מלמדים וואס אונז אלע וואלטן זיך געווינטשן אונזערע קינדער זאלן דארט לערנען. די בעד פון די מוסד איז עז איי סעד, נישט אלע עדות זענען דא, די בעד פון די מוסד איז אויך אין א וועג וואס מ'קען נישט פונקטליך ארויסזאגן, ס'טייטש ווען א מוסד איז אין עדאלעסן, ווען א מוסד. איז אין די פלאץ ווי מען וואקסט אויס די מוסד וואס ער קומט א גביר און ער האלט עס אויס פון זיין טאש און אינסטעד ווערט עס צוביסלעך א פאבליק יעדע אלע עלטערנס רעספאנסיביליטי איז דא סאם פעין ס'איז דא סאם גריינדינג ס'איז דא אלעס. סאו, אויף א סאפטע לעוול, ס'טייטש, ס'איז נישט א ווארט וואס איך קען יעצט פינפוינטן אז דאס איז ראנג מיט די מוסד, ניין, ס'איז יא, מ'גייט דורך גריינדינג אהער און דער, און נישט אלעס האט מען, און די אקעדעמיק לעוול איז נאכנישט עניטינג וואס די גוטע מוסדות אין ניו יארק שטעלן צו, צוביסלעך, ווי ער געטינג דער, באט יא, דערווייל איז עס, וויאזוי איך רוף עס, א גריינד. לאמיר ענדיגן מיט א גוטע זאך, לאמיר נישט זיין סטאק אין די בעד, ס'איז דא דא איין זאך וואס אין א געוויסן וועג, אין א געוויסע וועג איז עס, ס'איז אזוי ביוטיפול אז ס'אווערשעדאוט אלע גוד און אלע בעד, איז די קאמיטמענט און די און די און די און די רצון און די און די און די עפפערט וואס יעדער איינער לייגט אריין, פון מאכן טריפס וואו ס'איז נישט דא קיין טרענספארטעישן, סאבן. כ'געדענק נישט אויסערווענדיג, מיין בחור איז פינף יאר סאו איך בין נישט אזוי אינוואלווד, איך בין נישט קיין איך האב נישט קיין קיין יונגל אין די חדר, באט איך זעה איך זעה ביי די אנדערע מיינע מיינע פעלאו אריזאניענס, ס'דא עפעס א מין קאמיטמענט דא, עפעס א מין ווייב, עפעס א מין עפפערט וואס איז אזוי ביוטיפול, און דאס מאכט מיך קאנפידענט, דאס מאכט מיך אזוי זיצן און דזשאסט אינדזשויען אין אלל קאנפידענס אז די ישוב גייט מעטשן זיין ביוטיפול און ס'גייט זיך אויסוואקסן, ס'גייט וואקסן און בליען, און איך האפ עס עט איט אלל. עני קוועשענס קענסטו אדער אוועק לייגן פאר נעקסטע וואך דינסטאג אדער קענסטו מיך אדער איינע פון די אנדערע עדמינס שיקן אין פרייוועט און מ'עט עס ענטפערן כי יד השם הטוב הוא עלינו. שכוח, האב א לעכטיגע טאג.